Wolkom werom by de podcast Wrakselje mei it Wurd en mei de wrâld. Wy komme oan 'e ein fan de twadde seary en dat gong oer de gelikenis fan wat ferlen wie en fûn waard. En wy fine dy gelikenis yn it Evangeelje neffens Lukas, it fyftjinde haadstik. Yn dizze lêste episoade wol ik wat konklúzjes en dan wat yllustraasjes jaan foar it ferhaal fan de ferlerne soan. Wy hawwe leard dat yn it publyk fan Jezus, as er dizze gelikenis fertelt, dat der binne twa soarten minsken. Der binne de wetslearaars en der binne de sûnders. Der binne de lieders fan it Joadske folk en der binne harren dy't der net by hearre, wêr't op del sjoen wurdt omdat se asosjaal binne, bygelyks de tolgarders foar it Romeinske Ryk. En hjirre ha we sjoen hoe't Jezus de saak op 'e kop set. Want de sûnders, wêr't de lieders sa op del sjogge, dy sjocht Jezus as ferlenne minsken en dy wol er wer opsykje, as de ferlenne skiep fan 'e keppel fan Israel. En in protte fan dat soart minsken dy wolle ek nei Jezus ta komme en nei Him lústerje en Him folgje om sa in nij libben mei Him te begjinnen. Mar oan de oare kant, de lieders fan it Joadske folk, dy sjogge mar min nei Jezus ta, omdat Hy mei sûnders omgiet en se harren Gods grutte genede jouwe. Sy tinke fan harsels dat se al rjochtfeardich binne en dat se Gods genede net nedich hawwe en sadwaande wolle se ek net nei Jezus lústerje. Mar Jezus nûget ek dizze manlju út om harren sels te fernederjen en om nei Jezus ta te kommen om sa ek tagong te krijen ta it grutte miel fan de Heare God. No skriuwt Tim Keller dat ek hjoed-de-dei yn 'e tsjerke der in soart minsken binne dy't der eins mar in bytsje by hingje. En soms is it net omdat je net leauwe as leauwe wolle, mar soms is it ek omdat je net de tsjerklike kultuer folgje of krekt de dingen wat oars dogge as wat oars besjogge. En dat soart minsken dy't fiele moatte dat se der net by hearre of dat se net goed genôch binne, dy komme yn 'e risiko dat se ferlern wurde en dat dy fûn wurde moatte. Oan 'e oare kant binne der de minsken, faaks manlju, dy't dat regelje en dy't strange regels sette foar it goede gedrach yn 'e tsjerke. En sokke minsken dy moatte oppasse dat se net heechmoedich wurde en delsjogge op oaren en ek dat se harren sels net goed genôch fine en net iepenstean foar Gods genede, mar ek dat se dêrtroch yn 'e benaudens komme at se eins wol goed genôch binne. Yn harren grutskens hawwe dy lju faak mar in bytsje leafde foar God, mar foaral ek foar de minsken om har hinne dy't net libje neffens harren regels. Yn ús ferlossing en rêding moatte wy sels ta ynkear komme en wy moatte ús bekeare en leauwe yn it Wurd fan God. Dat docht God net foar ús. Wy moatte der sels aktyf mei oan de gang. Mar wy kinne dat allinnich mar dwaan as Hillige Geast ús de eagen iepen set en ús herte sêft makket sadat wy ússels fernederje wolle en ta ynsjoch komme en ús bekeare wolle. Dat sadwaande is de ferantwurdlikheid dy leit by ús as minsken, wylst alle tank en gloary nei God giet, want Hy hat dat mei syn wurd en mei syn Geast bewurke. En oan 'e ein ha we ek sjoen dat Jezus net allinnich de rollen omdraait yn 'e Joadske gemeenskip tusken de lieders en de sûnders, mar ek tusken Joaden en net-Joaden. Fan it begjin ôf oan wie Gods bedoeling al om net allinnich Joaden te rêden en net allinnich it neiteam fan Abraham, mar ek de hiele wrâld en alle folken en naasjes en tongen. En no warskôget Jezus oan 'e ein fan syn tsjinst dat er seit tsjin 'e Joaden, Pas mar op, mannich-ien fan jim sil bûtenkeard wurde fan it feestmiel fan de Hear, wylst oaren, de net-Joaden, yn grutte kloften binnenkomme. En dizze saak komt benammen yn it fisier as wy tichteby komme by Pinkster En wat der bart, want as Hillige Geast op 'e minsken fan God komt, dan wurde se tarist foar de sinding yn 'e hiele wrâld. En yn 'e nije tsjerkemienskip, it nije folk fan God, libje Joaden en net-Joaden, manlju en froulju, allegearre gelyk ta de ear fan God en allegearre krije se it nije libben yn Jezus Kristus. En no is it sa dat it fokus leit net langer op de timpel en op de wet, mar op Jezus Kristus, op Hillige Geast en it evangeelje fan 'e ferlossing. As ôfsluting fan dizze lêste episoade fan dizze gelikenis wolle wy noch fjouwer foarbylden jaan as yllustraasjes dy't oer dizze gelikenis gean. En yn 'e earste plak wol ik it ha oer in boekje fan Floyd McClung junior en dat hat er neamd The Father Heart of God, It Heitehert fan ús God. Do kinst it ek krije yn it Nederlânsk Het Vaderhart van God. No moat ik al sizze dat dit boek gjin folslein byld fan God jout, omdat alle klam leit op it heitehert, de leave heit, en der wurdt eins net as mar in bytsje sein oer de hillige God, dy't de kening is fan de hiele kosmos en dy't ek de sûnde straffe wol en in oardiel bringt oer alle minsken dy't net nei Him lústerje wolle of net mei Him libje wolle. En dat ûntbrekt hjir nochal yn. Mar dochs stiet der in hoop yn dat de muoite wurdich is en ik wol sjen nei it sânde haadstuk yn dit boekje en dat hjit De wachtsjende heit. En dat begjint mei in ferhaal fan in jongkeardel, in feint dy't syn namme is Sawat en dy wenne yn Tailân. En doe't er fan skoalle wie, doe woe er eins wat mear fan de wrâld sjen en it like him geweldich ta om nei de grutte stêd Bangkok te gean, dat sei er tsjin syn heit. No heit warskôge him al oer de grutte stêd en hy sei, Ik wachtsje datsto wer thús komst. Dat Sawat dy teach nei Bangkok en nei koarte tiid rekke er fertiisd mei de hoeren en ek mei de drugs en hy libbe as in minne sûnder. Mar nei ferrin fan tiid gong alles mis, want hy waard earst berôve en doe waard er oppakt troch de plysje en doe fertroude gjin ien him mear, dat hy rekke ekonomysk, sosjaal en emosjoneel yn in swiere depresje. Wat koe er dwaan? Hoe koe er no noch libje yn dizze sûndige stêd? Op 'e ein kaam er ta in konklúzje, hy soe syn heit skriuwe en sjen oft heit him noch ha woe. dat hy skreau in brief nei syn heit, Leave heit, ik haw yn sûnde libbe, en ik wie eins fan plan om nei hûs te gean, mar ik wit net krekt oft jo my noch wol hawwe wolle. Dat no bin ik fan plan om sneon nei hûs te gean, mar ik wol al graach witte oft jo my noch wol hawwe wolle. Dat ik siet te tinken, as jo no in wyt lekken yn 'e beam hingje foar ús hûs, dan wit ik dat jo my noch hawwe wolle en dan gean ik út de trein. Mar as der neat is, dan ride ik troch. Dat sadwaande siet er dy sneon yn 'e trein nei syn hûs ta. Nei it lytse doarp wêr't heit wenne. En wylst er yn 'e trein siet, moast er tinke wat er allegear dien hie en hoe sûndich't er libbe hie. En hy wist dat heit it folste rjocht hie om him net mear te akseptearjen en oan te nimmen, want hy hie heit en de famylje harren namme te grutte skande set. Mar doe't er tichtby it doarp kaam, doe koe er it net mear ha. No siet der in freonlike frjemdling tsjinoer him en op 'e ein tocht er, Ik moat him alles fertelle. Dat yn it koart fertelde er mei muoite wat er allegear dien hie en wat der allegear bard wie. En doe sei er, doe't se it doarp binnen kamen, Ik kin net nei bûten sjen, ik kin it net oan. Wolle jo sjen Der is in hûs mei in grutte beam derfoar en sjen oft der ek in wyt lekken yn hinget. O, wat moat ik dwaan as heit der net is en as er my net ha wol? En doe die er de holle tusken de knibbels, hy koe net nei bûten sjen. En de man dy't tsjinoer him siet, dy seit, Ja, ik sjoch in beam foar in hûs en der hinget net ien lekken yn, de hiele beam sit tsjokfol mei wite doeken En doe't er nei bûten seach, toen seach er sawat syn âlde heit dûnsjen ûnder de beam en swaaien mei in wyt lekken. En doe't de trein stil hold en doe't de doar iepen gie, doe kaam de heit nei syn soan ta en hy krige him yn 'e earms en hy sei, Ik haw op dy wachte, soan, wolkom thús, As jong keardel hikke en tein yn 'e grifformearde tsjerke en kultuer yn Fryslân, krige ik fan in kristlike kollega in boek en dat hjitte No Compromise en dit wie it libbensferhaal fan Keith Green. En ik mocht der graach oer, Want it joech my in goed ynsjoch yn oare minsken, dy't net yn 'e tsjerke tein wienen, mar dy't ta it leauwen kaam wienen yn 'e tiid fan 'e Jesus Movement. Keith wie in talintfolle muzikant en dy koe tige piano spylje en sjonge en hy skreau ek syn eigen lieten. Earst siet er by de hippies, mar doe krige er ynteresse yn Jezus Kristus En sa kaam er ta it leauwen en sei tsjin syn faam, Wy kinne net mear byinoarder wenje, want wy moatte earst trouwe, sa wol God it yn syn wurd. En doe hie er alles oer foar Jezus en foar it evangeelje, en alle lieten dy't er skreau en song, wienen dêr oer. En syn bêste liet, dat ek it langste is en wêr't er it meast pasjoneard yn bezich is, dat is The Prodigal Son Suite. Dat is syn liet dat giet oer de ferlerne soan dy't wer thús komt. As er dat sjongt, dan stoart er syn eigen hert út oer God en syn leafde en hoe't Hy ek him ta it leauwen roppen hie. Keith Green skriuwt oer dizze gelikenis, It is myn ferhaal en it is dyn ferhaal, it is fan elkenien dy't oait de leafdefolle hannen fan syn Skepper ferliet om dizze wrâldske wei allinnich ôf te lizzen. En dan, as hja blombollen te iten krije, realisearje se har dat der earne in heit is dy't se har fagens noch heuge kinne.

No, fansels hawwe jo fan him heard. Hy wie in talintfolle skilder dy't libbe yn de Gouden Iuw of de Santjende Iuw yn Nederlân. En in soad fan syn skilderijen binne te finen yn it Ryksmuseum yn Amsterdam. Mar ien dêrfan hinget yn Leningrad en dat is it skilderij fan de ferlerne soan dy't wer thús komt. En yn dit skilderij kinne wy sjen dat der in grut kontrast is tusken de jonge soan dy't op 'e knibbels leit en omtrint gjin klean mear om it liif hat, en syn heit en âldere broer yn harren moaie mantels. Mar de heit bûgt him del en hâldt syn earms om him hinne en hy is tige bliid om syn jonge soan wer thús te hawwen. Mar de âldere soan stiet op in distânsje en hy sjocht del op syn heit en op syn jongere broer. En ek yn syn hert is der grutte distânsje, want hy moat neat hawwe mei syn jongere broer dy't yn sûnde libben hie en dy't ek it jild der trochsmiten hie. en hy hie ek gjin goede gedachten foar syn eigen heit, dy't sa ferkeard die en dizze minne jonge wer oannaam as syn eigen soan. No hat Henry Nouwen dêr in boekje oer skreaun, oer dit skilderij. Hy is nei Leningrad gien en hat der oeren lang sitten by it skilderij om it te besjen en te betinken. En earst seach er himsels as de ferlerne soan, dy't wer by heit thús kommen wie en dy't syn leafde koe priuwe en erfare. Mar doe wie der in man, my tinkt it wie syn broer, dy't seit, Nee, do likest faaks mear op de âldere broer. En doe tocht er dêroer nei, en oan 'e ein moast er him gelyk jaan, dat ja, Ek al hie der him altyd oan 'e regeltsjes holden en in goede kearel like, mar eins wie er jaloers op 'e jongere broers, dy't harren net ynholden, mar alles oerjoegen oan harren sûnde en sûndige begearten. As fjirde yllustraasje haw ik earder al neamd it boekje fan Timothy Keller The Prodigal God. De ferlerne soan, dat hjit yn it Ingelsk the prodigal son, en prodigal dat means ferkwistend, dat betsjut dat er it jild mar allegear fersmyt. En dat wie ek sa, mar dêr gong it eins net om. En no seit Tim Keller, Mar wa hat der betelle om de sûnden te ferjaan fan de jonge soan, want dat wie allegear mar fuortsmiten? En doe seit er, Dat is Jezus. Want Jezus komt yn it ferhaal as de goede heit, dy't him wer oannimt en dy't foar him betellet. En Jezus hat dat ek dien foar alle sûnders dy't ta him komme. Oan it krús, wêr't syn bloed fergetten waard, dêr hat Jezus betelle foar dizze sûnden. En sa is Jezus as Soan fan God, we koenen ek sizze de tredde soan yn it ferhaal. En dan liket it dat God sels prodigal is, dat hy ferkwistend is mei syn genede en syn leafde. Want doe't wy noch sûnders wienen en fijannen fan God, doe hat hy syn Soan oerlevere foar ús, sadat wy yn him it libben wer krije koenen en wer oannommen wurde koenen as heit syn soannen en dochters. Oan beslút wo'k noch de ynstrumentale yntroduksje foar Keith Green's Prodigal Son Suite hearre litte. En ik hoopje datst ek yn YouTube syn heule liet opsikest mei de yntroduksje, want dy is mear as tolve minuten lang